Dagi, Transworld Radio Monte Carlo, msalxir fell-awen, hat nnuba-nwen s teqbaylit. D lmasiḥ i d-innan, d nekkini kan ay d abrid, d tidet, d tudert. Ula d yiwen ur itters ɣer baba, ala yis-i. deffir Rabusan, aṭas n tmura ad uqmen lfecta, ala xaṭa ad d-mmektin talalit n Sidna Ɛisa d Lmasiḥ. Lfecta-agi llan wala s-neqqar. Mi d-ilul deg Bitlḥem, Lmasiḥ, wagi mačči d lebda-nnes. Illa ziɣ ɣur Sidi Rebbi, baba-s, am akken i d-inna deg taẓallit n Inez, inna. Aḥmad mmi-k ɣur-k, s iman-ik, s lɛaḍima-nni sɛiɣ ɣur-k, uqbel ad tili dunit. Iruḥ-d ɣer dunit-ayi s ssifa n buqcic ameẓyan, ilul-d am nukni. Nniɣ-awen kunwi ay isellen, ma tessnem win i d-iwsan akka, d Almasiḥ.

Deg umkan niḍen, yenna-d nnbi Icaɛiya. Ad awen-d-yefk Rebbi s iman-is lɛelma, atta yayut laɛteqqa, ad terfed s tadist, ad d-aru yiwen uqcic, ad as-semmin Amanuil, yeɛni Rebbi yid-nneɣ. Ad ters lḥeqma ɣef tayet-is, ad d-ittusemmi, ad ndebber lɛeǧǧeb, Rebbi iqewwan, Baba n dayem, lmir, n lɛafya. Imiren, Nnbi Mici ikacef sebɛemya iseggasen uqbel talalit n uqcic-nni, inna-d. Kemm ini a temdint n Betleḥem Efrata, Ulamma telliḍ d tamecṭuḥt gar ilulufen n temdinin n Yahuda, seg-m ara yeffeɣ win ara iḥekmen, win illan si lebda i dayem ɣer dayem. Talalit n ines d sebba lefraḥ ameqqran, ala xater aqcic i d-ilulen ass-nni d netta ara d-yawin leslak. Nnbi Icaɛya inna-d, Deg lweqt-nni imdanen iɣkul ad ẓren leslak Rebbi. Uqbel d talalit n Lmasiḥ, yiwen amrabuṭ, Zakarya, iččur d Rruḥ Lqudus, ixabber s imeslayen-agi.

Tesɛa wagguren uqbel d talalit n Sid Lmelk Ǧibrir ittuceggaɛ ɣel yiwet lɛetqa isem-is Meryama izedɣen di Nasira tamdit illan d Ǧellil. Taqcict-nni d Yusef i tt-yebɣen yiwen ilemzi deg uxxam n Dawed. Lameɛna mazal ur teddi tislit. Yekcem ɣur-u s lmelk, inna-yas. La slam a lalla, Rebbi ixedem-am lemziya tmeqrat, illa yid-m. Meryama ur tefhim ara lmeɛna n yimeslayen-ayi n lmelk, tuggad nezzeh, lameɛna lmelk inna-yas. Ur ttagad ara a Meryama, alaxaṭer tufiḍ lemziya ɣer Rebbi. Aqli qmil ad terfdeḍ s talist ad tesɛuḍ aqcic ad as-smiḍ Ɛisa. Ad yili d ameqran zat medden, ad isusmi d mmi-s Rebbi ttɛala. Meryama tessuter-as i mmi lmelk. Amek ara itru ayagi imi ur ssineɣ ur ar yiwen urgaz? Lmelk iǧaweb-as. Ad yers fell-am Rruḥ Lqudus, tazmert Ṛebbi ttɛala ad kem-iɣum s tili-ines. Daymi aqcic iqedsen ar yellalen seg-m ad isusmi d mmi-s Ṛebbi, imi ur yesɛi ara baba-s ddunit. Meryama tǧaweb-as s wanuz.
Aql-iyi d taqeddact ɣer Ṛebbi a yelli, ad d-iṭru didi akken i tenniḍ. Dra iǧǧa-tt melk. Talalit n Sed d sebba lefraḥ meqran ala xaṭi illan deg lweqt-nni deg temdint Irucilim wid ittraǧun sebber n Sidi Rebbi Lɛalamin. Amzun yeqqaren ilufan-nni Merḥaba yis-k yuqcic ameẓyan. Gar-asen ila yiwen umɣar isem-is Semɛan Illa fell-as Ṛṛuḥ Lqudus. Ittwaḥya-s Ṛṛuḥ Lqudus, ur ittamettat ara alamma izerreɛ Lmasiḥ n Ssid. Ittuḥeṛṛes s Ṛṛuḥ, iṛuḥ ɣer lǧemɛa n Bit Meqdes, lwaldin n uqcic ameẓyan Ɛisa, akken i t-id-yewwin ad d-xedmen fell-as ayen n tumar, ccariɛa, yeddem-it Giɣ allen-is, iburek Rebbi, inna. Tura a Rebbi, anef-iyi, uxdim-ik ad iruḥ deg lehna s wawal-ik, mmi ẓrant wallen-iw leslak-ik. Ɛnaam, talalit-agi d ssebba n lefraḥ ameqqran ar xaṭi medden ttraǧun yiwen umesli k-ǧehden. Lenbeyya akk n zzman mezwaru am Sidna Nuḥ,

D netta yuɣal if lmalayk, if lenbiya, ala xaṭer ismar idammen-is, i yuklal isem iɛlayen, ala xaṭer yemzel, ifda, s idammen-is. Akken i ttwakteb deg Nnǧil, lijaṛa n ddnub d lmut, lameɛna tikci ɣer Ṛebbi d tudert n dayem deg Ɛisa a Lmasiḥ Ssid-nneɣ.
Tmeskin ad tmeslay ɣef umeslik n uceffu ɣef lmut-is ɣef ṣṣalib. Aqcic-nni i d-ilulen deg Betleḥam yuɣal umbeɛd nayen u tlatin n ssna ameslik ara yesseblen tudert-is ɣef ṣṣalib.

Ar isfehhem acu ar lemɛanas n lfecter-agi. Ussan-agi, di tmura ilkulli, aṭas n mdanen ara iferḥen s lfecta n Noël. Acu d lmeɛna n lfecta-agi? Ɣer aṭas n yimdanen, ad nnejmaɛen i wakk-nni ad sewjden imekli yelhan, wiyaḍ ad zhun s tissit n ccrab akked zhu n ddunit. Lameɛna, ulac aṭas n yimdanen yeẓran lmeɛna n lfiṣṭa-agi. D kunwi a wigal i d-ittesḥissen iḍ-agi, teẓrim yeɛni acu d lmeɛna n lfiṣṭa-agi n Nuwal? Lfiṣṭa-agi tebda di lqern wis tlata mbaɛd Sidna Ɛisa. Xedmen-tt i wakken-nni ad d-smektin talalit n umsellek, yeɛni Sidna Ɛisa. Ad nwali tura acu yettwaketben di lkutub iqedsen, yeɛni tin umi neqqar La Bible. Ayen teqqar ɣef wayagi. Ɣur-neɣ ɣer sin n yiseggasen tura, di tmurt n Falesṭin, llan yimeksawen ttnusun di lexla, ttɛussun ɣef lmal-nsen. Yiwen webrid deg yiḍ, iḍerra-sen-d yiwen lmelk Lɛadim a Sidi Ṛebbi, tecceɛceɛ tezzi-yasen-d. Imi walan ayagi, ikcem-iten lxuf d ameqqran. Lmelk-nni yenna-yasen, Ur ttagadet ara, aql-iyi-n wwiɣ-awen-d lexbar lɛali ara yessefṛeḥen imdanen irkelli, ass-agi di tmurt n Sidna Dawed ilul-awen-d umsellek yellan d Sidit-wen, d Lmasiḥ. D win i yextar Sidi Ṛebbi i wakken ad isellek luma-s ɣef leḥramat-is. Ṛebbi ur yezmir ara ad iwali leḥramat, lameɛna iḥemmel-aɣ ɣas d imednuben ay nella. Imdanen ma yella qqimen d ddnubat-nsen ad uklalen lmut, lameɛna Sidi Ṛebbi yebɣa-asen ad beddlen tikli i wakken ad sɛun tuddert n dayem. Akken i ɣ-d-ixebber Zakarya, baba-s n Yeḥya, Ɣeṭṭas, imi d-yenna, Isekker-aɣ-d yiwen usellek d ameqqran deg uxxam n Dawed. Yenna daɣen, Kečč ay aqcic ameẓyan, ad tusemmaḍ d nnbi ɣer Sidi Ṛebbi Iɛlayen. Ula Sidna Yeḥya mi iɣeṭṭes lɣaci deg wasif n Urdun, imi iwala Sidna Ɛisa iteddu-d ɣer-s, inna, Ataya yizimer n Ṛebbi ittekksen ddnubat n ddunit. D netta ɣef wacu i d-nniɣ, Deffir-i ad d-yas yiwen yellan aqbel-iw, ɛlaxaṭer yella aqbel ad iliɣ nekkini. Acu d lmeɛna n yizimer-agi ittekksen ddnubat n ddunit? Lmeɛna-s, yeɛni ilaq ad azzlen yidammen n yizimer ɣef ddnubat n ddunit. Seg asmi i d-ilul uqcic-nni, ikteb ad yili d izimer n Rebbi ɣef wayagi i d-yusa ɣer ddunit. Tagi i d lmeɛna n Noël. Sidna Ɛisa ilul-d i wakken i aɣ-isellek. Rebbi iceggeɛ-it-id i wakken-nni ad isebbel tudert-is, idammen-is ad azlen i wakken-nni ad imeḥḥu ddnubat-nneɣ, a ɣ-d-yefk lehna akked Sidi Rebbi. D wagi i d lexbar n lxir i yimdanen akk. Illa ala yiwen Rebbi, d yiwen Umsellek, yusa-d ɣer imdanen i wakken-nni ad ten-isellek. Rebbi ibɣa ad isellek ula d tamurt-nneɣ. Keččini a win i d-ittmeḥsisen lexbar n lxir-agi, iwweḍ-ik-id ula d keččini. Rebbi ibɣa ad k-isellek. Tzemreḍ ad teddreḍ deg wul-ik iwakken Rebbi. Ad k-yemḥu ddnubat-ik s idammen-nni. Rebbi iwala-k tura, yeẓra ayen yellan deg wul-ik. Ṭleb-as i wakken-nni ad ibeddel tudert-ik, ad k-d-yefk lehna d lferḥ deg wul-ik. Tura tzemreḍ ad tzaleḍ yid-i s imeslanayi-agi. A Rebbi, d kečči i ɣ-d-ixelqen kulci, teẓriḍ Abrid i tebɛeɣ alma d ass-agi. Mel-iyi-d amek ara tebɛeɣ abrid-ik. Ad ttwasellkeɣ d leḥramat-iw. Aql-iyi-n qebleɣ idammen yuzzlen fell-i s yizimer i d-textareḍ, Sidna Ɛisa. Amin.